xɔdzogbɔ ɖe míeyi gava tu megblɔ be metɔ eɖem kwame akɔsu ye wɔna nye dumenyome so aƒe abalɛ ke ne nya ene egbea míegava Nuyiwo ke mi menya tso eƒe duwo ŋuti o, ele be miava srɔ̃e. Ele be nasrɔ̃e, elɔ̃, melɔ̃a, ele be nasrɔ̃ nu tso eƒe duwo ŋuti. Megblɔ va yi be, ne miedo goa, nayɔm va asiɖigbe. Asiɖiɛ le va se, meɖiɛ gbe dzoɖogbɔ. Ɖɔkta, miɖa wo kagbo kumɔdzi. Miedo ye zana. Mɔ sɔrɔ dia mu.
Kɔ no yo mu sɔrɔ tɔna ba go.
O tɔna ba go. E nyɔnɔ ba age.
Gɔme ɖe ɖa ɖe ɖo le numantia. Na ago gɔme nye ŋuti fafa kple lɔlɔ na o. Ko nyɔnua ba age ha the same thing. Nyɔnua ba age. Age. Ko nyemesi kpɔ ɖi. Ao, mietsi, Aba. mietsi ɖe aƒe o, mietsi ɖe ame tsitsiwo gbɔ. Davi be, No yo nyɔnu ale bɔ atɔ be agee. Agee.
Ʋegbe wònye a? Ʋegbea ku akua.
Ʋe, agoa hã ŋutsu, eya hã ʋegbee, ʋegbea ku akua. Vɔ ago, agoa, se le teƒe ɖe sia ɖee. Eye ago na ma. Egbɔgblɔ wònye le teƒe ɖe sia ɖee.
Na ma va tsi, va wɔ go nu be agoo, agoo, be ŋutifafa kple lɔlɔ̃ ye mekɔ vɛ na wò. Ŋutifafa kple lɔlɔ̃ ye mekɔ vɛ na wò.
Ke agboa ʋegbe wònyaa? A! Ʋegbe kuakuakuakuakua. Elabe Ghana gbegbɔgblɔ ɖesiaɖe ne wobe yeayi ge na ame aɖe ƒe aƒe me, amesiae ame gblɔ be ago o. Ee, ʋegbea, Ghana gba akpa gãtɔ ʋegbe, ʋegbe, ʋegbe le wo megbe. Ʋegbe le wo megbe. Ee, ʋegbe le wo megbe. Ɖɔkta, míawo amegbetɔwo katã le xexeame ameawo ƒe asinudɔwɔwɔ míenya. Ashi, Mawu, Mawue wò ame sia ame. Nu sia nu le anyigba dzi, Mawue wòe. Ke, so, gake, ehe, gake, eye wòve wɔ gea, mhm. nu ɖeka ko wòwɔ. Mewu wò, meva me wò abe alea nèle fifia enea, meyee wòe o. Alea nye nye ŋuti mele afi ma ale wòle ame mewui o. Ame yi le srali, ame yi le kɔkɔe, ame yi le kpotoo, ame yi le wo ta le faraa, ame yi wo mo le lɔ bɔbɔe loo mo ne, menye ye wui o. Ya nu ɖeka ko wòwɔ, ame ɖe amegbetɔ ɖeka ko wòwɔ. Eye míekaka nua, mía ŋutɔwoe va mía ɖokui wɔm alea nèle fifia wò ŋutɔe wui. Eme mekɔ nu me o.
Ee, ekpo mía le afi ya. Mawu gã hã wɔwɔ ye nye ka dzia? Eyi. Eyi wɔwɔa, susu ya wòde tame na wòa, ye nye eya. Enye, míenya be lumina. Enye akanema. Enye kaɖia, eye ekpɔ etsia le afi ya. Ekpɔ kaɖia keklẽm ema. Ekpɔ kaɖia keklẽm ema. Ɛhɛ, etsia le afi ya, enye wò susu. Enye lumina míeyɔna. Mawu gã ŋutɔ nye lumina wɔ lumina. Etsia, ele, ekeklẽm eɖokui me. Gake Mawu ƒe keklẽ wòtsɔ keklẽmee. Menye ye ŋutɔe keklem o. Ke fia be ne Mawu wɔ mi vɔ, ege le mía me alo aleke o, ne wòwɔ ʋɔa? Eye, eye wòwɔ ʋɔ.
A, Mawu ye le me, awu ye nènye Mawuwo do. Ŋutilã hã le wò susua? Awu wònye Mawuwo do. So Mawue le ha. Eyi me ɖeka dze ɖa ko. Etsia, keklem megale esi o. Eyi me koe nuya vea, àkpɔ be keklem, keklem. Yɔa ŋutɔ míeyɔ Mawua be, Wòlu mí na, wòlu mí na. Nuya susua mí be lumina nu yi ke keklẽm eɖokui me. Gake Mawu ƒe keklẽ wòtsɔ keklẽ mee. Tafia be ye wɔ mi vɔa aleyi ke nyaa me kɔkɔ, aleyi ke ame ya ɖetugbia nɔ teƒea alo wòlolo hele kpuia, menye ye wɔ mi o. Menye ye wɔe o. Wò ŋutɔe wɔ wò ɖokui o. Woto ɖo wɔ ɖokuiwo ba leke. Eye ma me me me me ɖe ge ne wo fia. Mi le to dzi.
Fifia nu yezɔ nye be ehe wɔ wo tso susua na wɔa susua enuwo tɔe le me. Ok.
Nu gbãtɔ nye wo le te budi le te si ke le tea. Mele xɔ me, mele gota, mele tɔ me, mele kpo dzi, mele aɖukpo dzi, mele nye xɔ gã me, si ke na be nàde vovototo enuwo eve dome godogodo be nàtse nu woawo me. Eye ne èva do go nanea, nàbe enyee ya le afii. Ame kae nènye? Nado nua gɔme ake ɖe, akui ŋu kekekekeŋ akpɔ be nu ye wònyea. Ke nunya va Nu ma ye míeyɔna be budi le te. Ye nye le te.
Hẽ, Yevuwo be intellect. Ok.
Alo intelligence.
Nu yi hã kpɔm nèle afiya ye nye ahuhɔe yi ke dzi nusianuwo vaa. Ne èko nua da ɖe ahuhɔea dzi abe monitor. Yeah. Ne èkɔe da ɖi akpɔ anɔ eme kam be akpɔ yewo fi, akpɔ yewo fi, akpɔ yewo fi. Ye nye susu míegblɔna. Ye nye vevelie. Ye nye vevelia.
Le tea to vovo na susua. Yeah. Gake le tea susu le wòzãna kɔna wɔ yeƒe dɔe. Etɔtɔlia ye nye wò e nuyi dego. Wò dego. Alo míeyɔna be xe ɖe. Si ke nye wò na nàtɔ agblɔ be enye enye nye kɔsu. Enye kumɔdzi. Enyee nye ame si, si ke. Atsɔ anu wò control. Nàtɔ ame sia ame nakpɔ be ame sia ye nye ame sia aleke. Míawo be deego, deego si ke nye wò nuwɔnawo katã ƒe ƒuƒoƒo eye nuwo nenelia wòkɔ kpe ɖe ŋutiwòa enye lɔlɔ̃nu. Ye wɔ da ɖe xexea me. Nu yi ke ne be yeawɔ kɔ, na wɔe. So nu ene wò bu di le te, wò tsi ta, etsi ta ye hã, ye hã ŋu, ye na nua keklem aleka, den wò degu kple wò lɔlɔ̃nu. Nu ene maa, ye Mawu va tsɔ ye nya wu wò ɖo hafi va ge ɖe wò ŋutilã me. So ŋutilã kple nuwo katã ya me ɖe mesia me tɔ nu ɖeka ko wonye. Gake nu ye va dzɔe nye be woso nane da ɖe wò dzi me ye nye wɔma katã. Nu ka dzi me nèle anyigba hã dzi? Ate ŋu aɖo eŋu na ma wò amegbetɔa fifia. Nusia etso Kofli dua ku ʋuʋu va do ɖe afii. Ega ƒoa koka zu. Ekpɔ nyɔnuvi ɖetugbi. Oo nyɔnuvi mama ɖe wòlo eye le eme ga dzim. Nuka tututututu dzim nèle kple nu mawo?
Fifia mía kesinɔnu alo nukawo tɔgbi dzim nèle? Ao, ne ekpɔ kesinɔnu alo nuka dzim nèle? Nuke nuke kesinɔnu ma wɔna ɖe wò dzi me?
Mídzidzɔea? Dzidzɔkpɔkpɔ.
dzidzɔkpɔkpɔ. Eye fofowò be ya, fofowò kple dawò be yewoadzi wòa, eye wote ɖe wo nɔewo ŋua, dzidzɔkpɔkpɔ manyagblɔ mee woɖe hafi dawò fofo ƒu. So dzidzɔkpɔkpɔ ma ye nye wama katã. Wama katã dzidzɔ, dzidzɔ, dzidzɔnue nènye. Ale be eyi nèva gbea mea, nuɖeka ko dim nèle. Nu sia nu wɔm nèlea, yeawɔ nu ka? Yeakpɔ dzidzɔ.
Yeakpɔ dzidzɔ.
Evɔ, etɔ. So dzidzɔkpɔkpɔ va nɛ be yeakpɔ dzidzɔa, nya kple amewo ye zɔzɔm. Ele be nàwɔ nane na ame aɖe. Ne ame aɖe hã nawɔ ɖe na wò. Ame aɖe nawɔe na wò.
Nàwɔe na amea akpɔ dzidzɔ. Amea hã nawɔe, wò hã, amea hã nawɔe na wò akpɔ dzidzɔ. So dzidzɔkpɔkpɔ ɖo ɖim miele. Dzidzɔkpɔkpɔ ye nye bɔl ƒom miele. Naƒui too, woava age ɖe eƒe dzi me. Wògblɔ be, Ao, ewoe wɔ nu ya na ma. Ao, akpe loo. Ehe wòda akpe na wo nenema hã ekpɔ dzidzɔ. Etsɔ hã ye hã be o, ke ye hã agaƒo bɔlu agada kpo ade ao ado dzidzɔ na wò. So yɔa tsi mi mi mia nɔewo ɖoɖim. Ke.
Ke ne wòzu be míele mía nɔewo ɖoli kple dzidzɔ kpɔ hã? Eye mi mia nɔewo ɖolim nenema? Nyuie va le ŋue nye be eze be mia nu nuwɔna me ko mietotom. Wòagbe ŋusẽ na mee nèle ame. Wòagbe ŋusẽ na mi be eka. Wò lãme sẽ ne èka nu wòku ko ke èɖɔ agblɔ. Menye ema? Kple wò nuteƒekpɔkpɔ ye nye ra. So fifia eyi ne menua, mienua wɔm nenema, ka kple ra ma miele, ka ra ma ma, ka enye agbeŋusẽ, ra enye wò nuteƒekpɔkpɔ, ka ra ma ma, ka ra ma ma, medo golu nɛ o, nàdoe nam, medo lɔlɔ̃ golu nɛ o, wò hã nàdoe nam, nenema kee nye agbenɔnɔ katã ma. Gake se le eŋu. Esee le kara mama ŋutia? Amegbetɔ keklẽe nènye, yehea keklẽ hã nènye, yehea meda ɖe afia godzi. Eŋea keklẽ, keklẽ, nukeklẽe nènye. Ebamli maɖo to ɖe eɖɔ zã, eɖɔ zã loo. Ebamli maɖo tɔ ɖe yi xebie, amewoe ɖo. Ebe nye ma nɔ la ye ebe na nɔ la lo ho. Eba me ma do to de lo azã ye lo azã lo. Eba me ma do tɔ de yi he bi amu we do. Ebe ma ka ma ka ye ebe do kponua li tegbe amu we do.

Alea nèlea nenema wò xexeame hã nɔnɔ gee ma. Le ekamama, karamama mea, eyi mewɔe nyui o koa, èda abi ɖokuiwò ŋu. Eli na wò tegbee loo.
Papa, nye biabiae nye be, togbɔ be Yehowa Mawu wɔ nu ma ye wòle mía me míele yim ɖe, enu ye wòtsɔ de mía mea ye wɔm míele le xexea mea? Lɔlɔ̃a hã, lɔlɔ̃ ko dim nèle, eye lɔlɔ̃a mia kple ame aɖe ye nu wɔ ge kokokoko hafi. Now, nu ye va dzɔ nɛ nye be, woawɔ ge ne nɔviwò o, gake nɔviwòa he wòva wɔ gea, mede deƒe o. Ekpɔ dziku, edo, edo, edo vevii, edo, edo, ese veve. Dɔ gɔ̃ ɖa, mede fe o. Mese veve.
Ne ɣesia ɣi fisia fi nèlea. Ne meɖo ŋku enu ma vevesese ma. Ne be yeaɖo ŋku dzinyea, nu ka dzi nèle ŋku ɖo ge? Vevesese ma. Vevesese ma. So eye nèwɔ nuwo do vevesese ne nɔviwò, si ke nɔviwò se vevea, ètso. Woŋlɔe ɖe. wò agbalẽ me be èdo ve, èɖe wò nu vevie na nɔviwò. Woŋlɔ ge ɖe wò hã wò agbalẽ me be mewò nu vevii o. Mía evevea, míeyi fe mía nɔewo shi. Le fe ma nèni mía nɔviwo shia? Ètsɔ vɔ tsyɔ wò Mawu ya le mewòa? Tsɔ vɔ tsyɔ nɛ ko.

Gake ebu mamlɛa nu wòava tsɔ avɔ yibɔ tsyɔ nɛ ko Mawu ale mewò pɛpɛpɛ. Ebu. Ebu. Now eyi newɔm nenema eyi wònyena abi dem enɔviwo ŋu ta. Nuyiwo katã katã katã nèwɔwɔ maa, woŋlɔe ɖe wò agbalẽ me. Eŋlɔe ɖe ameyawo ŋu newɔe ɖo hã woƒe agbalẽ me. Eyi ne dzo eye ƒe blaadre de eye ne kua, wò nu nyui wɔwɔ kple wò nu gbegblẽ wɔwɔ katã ye nye Petro ne de ʋu me kɔ ɖo ta Mawu gbɔe. Eyi ga ɖɔ fia be ko Petro vɔ ʋua me ke ze be afi ma sẽge na la ye ma, cosmic level ma sẽge na la. Eyi ne yi afi ma, woyi ga ka gbame na wò. be eyi nèva anyigba dzi ɖe, nu kee nèva wɔ, nu nyui kee nèva wɔ, nu gbegblẽ kawoe nèwɔ. Eye woka agbam, wokpɔ be o, nu ya ewɔe wode ɖeƒe, womakee ne wò. Eya mede ɖeƒe o, womakee ne wò. Ŋu kekekekekekekeŋ, nu yiwo katã nèwɔ, wodzɔ dzi ge na wò pɛpɛpɛ be nu ya mewɔe nyuie o, eya wòe nyuie, eya mewɔe nyuie o, eya wòe nyuie. Koa ɖesiaɖe ƒe seawo ɖegafia wò.

Zaka dza gbekoe enye ame yi ke ne ɔgbe ɔgbea ŋu nua, egbɔna gbɔgbɔ yi yrɔ ge le mewò. Ana wòaɖo ta Mawu gbɔ. Ne yi afi ma hafi woɖ wowɔ nu hea. Woka agba me na vɔa?
Woka agba me. Wosea wo fia wo be ese ya ale wòle be wòanɔ woafia yi. Ke ezeshi kpo sea be aa ale wòle be yeanɔ gbee. Eye ne ewɔ nyuia, woƒe ededeƒe. Ke ne wo katã mewɔ nyuiɔ, wo ye nye wogaɖo ge ɖe anyigba dzi ake be, heyi nàgbogbo nu mawo nàwɔ na míaƒe amewo do go míawo nu ma, nàɖo nàwɔe nyuie nàwɔe nyuie na wo. Ke hafi nàgatrɔ va. Ke ne míegblɔ be ame ye nye ame dzɔdzɔ alo aleke? Nye ame dzɔdzɔ.
Gake eye wowɔ nu ma na wòa? Ẽ, nuwo katã nèwɔ ma, wò wò ŋutilã trɔ ge ɖe eŋuti, elabe ne èɖe wò nuwo de abi ame ŋuti, alo nane dzɔ, ye amea se veve fũua, wò ŋutilã, nuwo katã nèwɔa, ya ŋutie wò wò ŋutilã hena gbɔna dzɔdzɔ ge ɖe eme. Ye ŋuti Wò wole wɔ ge ɖo.
nuwɔnawo ŋutie wò numa ŋutilã wɔ ge na wo ɖo. Tafia be nu mɔwo katã mète ŋu wɔa, ele be nàva trɔ ɖɔ ɖo. Nàtrɔ ɖɔ ɖo. So nu yawo nèwɔa, nu yawo nèɖu, nu yawo katã nèwɔwɔ maa, woƒe, woƒe, woƒe ƒuƒoƒua, wotsɔ ɣea tɔ wui na wò. Awui hã ne ègbɔna anyigba dzi gbɔna dodo ɣea, wò nuwɔnawo, nu yawo nèɖu, nu yawo nèkpɔ kple ŋku, nu yawo nèka asie, nu yawo, elabe nua ɖe sia ɖe yi nèɖu maa, ègu ɖom eɖokuiwò alo èɖu nu nyuie. So nu mawo sɔsɔ va tɔwui na wò be nàgatrɔ va anyigba dzi. Eye nègbɔna woɖo ge ɖe nyɔnu aɖe si ke be yeadzi vi gbɔ. DNA ye nye DNA míeyɔna. Wò nuwɔnawo wo sɔsɔ va ye nye measurement wo sɔsɔ ge na wò. Ye nye awu ya nèsɔsɔ ge va yi ɖe dawò gbɔe. Measurement ma ye nèkɔkɔ ge ɖe dawò. Dawò nato awu ma na wò. Nàkɔ vɛ. So menye dawòe dzi, menye dawòe wò ŋutilã ma na wò o. Ame kae wɔe? Wò ŋutɔ wò nuwɔnawo ye na be wona wò ŋutilã ma. So eyi nègbɔ na eva to nyɔnu aɖe ƒe dɔme. Nyɔnua tɔ wu ma na wò, dia nɛ nèkɔ vɛ. Eƒe awuwo wòtɔ na wò. Wodzi wò ɖe anyigba dzi. Fifia, nuya nèwɔ sɔ, nyemewɔe kpli wò o. Nuya Beatrice wɔ sɔ, nyemewɔe kpli wò o. So mesiame nui hã ne wowɔ ʋu kekekeke ƒe bla ɖe hafi dua yiƒe awu tɔ gɔ la neo. Fifia awua ɔta wonye ɖeka. Wonye ɔta ɖeka mi go. Numata mesiame to vovo anyigba hã dzi. Woŋtɔ ɖokuiwo woŋtɔ nui hã ne wowɔa ale na gbe nɔ mee. Nuyiwo ne ɖu, nuyiwo ne se kple to, nuyiwo ne ƒeƒe se, nuyiwo ŋu ne da asie, nuyiwo ŋu ne kpɔ dzidzɔ lea, Yiƒe awu tɔ gɔ la nɔ nakɔ va anyigba dzi. Menye Mawue wɔe o. Menye Mawue wɔe o. Menye Mawue wɔe o. Ke nenye be ame aɖe nye ame, ame kpui, ame kɔkɔ, ame lolo, ame abiɛ. E, nuwo katã katã wo ŋutɔe wɔe. Vɔ papa.
Ele be ne gagblẽ hã kpɔliatɔwoe, ne ganyo hã kpɔliatɔwoe le asiwò. Yewo ƒe awu nɔ ŋutɔe dzi eɖokui gbedii. Nugbegblẽ ɖe sia ɖee nèwɔa, wò ŋutɔ ɖokuiwò nèwɔm na. Nu nyui ɖe sia ɖee nèwɔ anyigba dzia, wò ŋutɔ ɖokuiwò nèwɔm na. Ènya tsi mɔ le hagbeamedzi magasia ke. Nya be ɖe alea nèlea, wò ŋutɔ, wò ŋutɔ wɔe ɖo. Wò kpɔlia ye nye alea nèzeze mee ame sia ame kpɔkpɔm. Menye ame aɖekee wɔe na wò o, wò ŋutɔe wɔe na ɖokuiwò. Eya wogblɔ be, Ne egagblẽ hã. Nànya be.
Nunyala, ame ŋutɔ dzi eɖokui loo magblɔ hale ma. Papa, nenye be ele gblɔ ma la le nye eɖe ma Kristotɔe menye, le miwo miaƒe nusɔsrɔ̃ kple mia nugɔmesesea xɔdibɔɖe, mia nusɔsrɔ̃ kple miaƒe nugɔmesese ma ne kua, megadzɔdzɔ ge o, ele dziƒo fiaɖuƒe me yi ge, ne wɔ nu nyuia ayi dziƒo fiaɖuƒe ne wòvɔa ayi dzomavɔ me. Vovo gbɔgblɔ fia be ɖe wo le kevi me ka ge na wò, aka agba me na wò. Enu yiwo me wɔ nyuie wòa, atrɔ gbugbɔ va va ɖɔe ɖo. Vovo toto le eme yi. Ame aɖe yi ke le nu srɔ̃m tso nye kple gbɔwòe, leke wòle be wòase gɔmee? Ɔ, Kristotɔwoa, nu yawo mie kɔ na wòa, wo va yi trɔe, me dede ƒo o. Wò kpɔ be Kristo subɔ subɔ, etɔ to Europe katã, etɔ to gbetɔ ƒomea. Menye nu ya mie kɔ na wòa me ye ma o. Nu ya mie kɔ na wòa ye agblɔ me le na wò.

Ye Yesu va da gbe nɛ. Ye wobie be, Am, yi, yi, me ma ɖe, yi me kee, me kee wɔe be wògbe ŋku hã? Ebe nu ka ta woku gbã ɖo? Ɛhɛ, ye wòbe wo, ɖo woe be. Be Yehowa ƒe gãnyenye Ɛhɛ. naɖee dzi. Gake ev, e, nii, ebia me, ebia yeƒe nusrɔ̃lawo be, Ame kee miesusu be menyea? Nufialawo ɖo eŋu be, Wòe nye Elijah. Leke wògblɔ tso, Elijah. leke wògblɔ tso Elijah ŋu?
Ye ɖe ko nafie mi. Ebe, Elijah va, gake womedze sii o. Amewo menya ame kae wònye o. Eva trɔ gbɔ. Dafi be yee nye Elijah trɔ gbɔ. Ao.
Ebe, Elijah eva anyigbaa dzi. Etrɔ gbɔ va anyigbaa dzi, gake wodzii wònye amegbetɔ. Gake Gake womedze sii o. amewo menyae ame kae wònye o. Dafi be, Ame ma ate ŋu anye ameteame aɖe le ame dome ale yi me. Ameteamewo dometɔ aɖee. Ame, eli, ele wo dome.

Eyi ke ke ke wòyi ke fia be wonya nyuie be amegbetɔ trɔ ga va dzɔ. Etsɔ tsɔ zeli. Eme kɔ azɔ. Esi wo nuwo katã wo le wo le Biblia me gake osɔfowo mete ŋu woƒe susu me ge ɖe meŋɔ ɖe eme o. So Vɔ papa.
Ne ne yi ɖe Indiatɔwo gbɔ hã so kara ma ma ma ye va zu karma karma karma karma. Kara mae, mhm. gake Indiawo kɔea wobe karma, woɖe a ɖa wòva zu karma, the law of karma, gake ŋegba enye kara mama wòva zu karma. Papa ke ɖe wòzu be karma wo kple ame zɔzɔe zɔ, so ne yi Indiatɔwo gbɔ wo hã death and rebirth, eku kple ame zɔzɔ le wo si. Ne yi Chinatɔwo gbɔ eku kple ame zɔzɔ le wo si, míeŋea wo, ame ku kple ame zɔzɔ le mía si. Kristotɔwo va ge ɖe mía dome woawo koe be so ŋutilã hã ne kɔ vea mhm. emu lɔbɔ hã le asi wɔa mhm. wo ŋutɔe wɔe ne ɖokuiwo. Ke vovototo ka le ema kple eye míenɔ gbɔgblɔ be wòdzɔ gbese? O zɔ gbese koe nye be nu ya wɔm nèlea mhm. eva create ese esea koe nye be wòagbenɔnɔ ewɔ nu yi ke Eva, eva, eva nane le, le zɔzɔm aleke? Mesiame ƒe nu ye to vovo, eƒe zɔzɔme to vovo. Mhm. Ezɔzɔme ma wò ŋutɔ eya ɖe ko ne, ne, ne zu amegbetɔ, esɔ, esɔ zɔ aleke, esɔ zɔ aleke, mi sɔ zɔ aleke, ese, es, ena be, e, mi yɔna be wò nu ma megbã kpo wò susu gbɔ, elabe ezua wò nuƒoƒo. Kpo wò nuƒoƒo gbɔ, elabe ezua wò nuwɔna. Kpo wò nuwɔna gbɔ, elabe zua wò numame. Kpo wò numame gbɔ, elabe zua wò ɖe. So ɖe ma le asiwòa? Ale ne zɔzɔ mee, zɔzɔ mee, zɔzɔ mea, eva na be wò hã wò zɔzɔnuwo to vovo. Zɔzɔme ma to vovoa mesɔ kple tɔnye o. Elabe afia wotom nèle afia, nyemetom kpli wò o. Ke ye wogblɔ be ɖee.

nèwɔ ɖe sewo gbedzi loo. Se ɖe wò ɖaa, nèwɔ ɖe sewo gbedzi loo hi. Ebe se ɖe ame ɖa ɖee, se ɖe ame ɖa ame tɔ me tɔe. Yehowa hɔn boɖi ɖe yi, ese ɖe ame ɖa yi. Ekpɔa, ese aɖe wò ɖa, nu yawo katã nèwɔ ma ye nye wò se, si ke nye wò ɖe. Eto vovo na tɔnye. Ke ne wòbu zu be ame sia ame kple wò se, eto vovo na ame sia ame kple tɔa. Aɖo ya ame aɖe lia wokpɔkpɔ be amea wobe amea kolia wònye. ehiã to wò nye ama wa la wobe no do gbe ɖa na ma no ko yi ɖe gbe dodo ɖa me no do ɖe fi be ne na ne dzɔdzɔm na ma ɖe dzi enye ɖe mi ya me nya nye se me kɔ li yi ma to vu ne tɔwo ama ɖe ata do gbe ɖa ke ke ka trɔ nye dzɔ gbe sa. Ao me nya gbe ya mo ke enu ya ela ne le gba esɔ yi va yie ne be ya ga trɔ azu nu bubua ke ze be na te agbe ma nɔnɔ he na sɔ Ame aɖeke mete ŋu agbe do ge ɖa atrɔ o. Nu ya nènye va zɔ tso dɔawo dɔ ma, trɔtrɔ mele ŋuwò o. Zã gake ɖe wo ŋutɔe awɔ ge ʋuu hafi ava trɔ tsɔ. Àte ŋu aze gɔme ya gake mète ŋu tɔtrɔ ɖe agbe ya me gbeɖegbeɖe o. Nenye ekoliawo dzia, ekoli anye ge nàla, gake edze be nàva eye nèkpɔ be enua yenye koli, edze be nà a a aʋli aʋli anɔ ʋiʋlim agbe na be o, enu nenyo na ye ko o. Ɖewohĩ egɔme ze ge be ne wò dɔvi aɖe kɔ vava va ge hafi nàxa asɔ yi tsia mee. Nuwɔnulumɔ̃si, Ele Facebook, ele míekpɔm le Facebook. Ke mabiɔ wò be ɖe, ne ame aɖe nye ame dɔ, ame dzɔdzɔ va xexeame ɖe, vovototo aɖe ɖe wòle wo kple ame yiwo katã le xexeame domea? Ah, mezɔ zɔ, me sia me, me sia me le va zɔ ɖe anyigba dzi. Keke be ameo me katã mi le agbea me, awɔ fi be amea ku ga va dzɔ. E, ne va a, a, ame siwo katã le anyigba dzia, me sia me ɖo dzɔ. Ɖo, ɖo, e, e, e, Keke be process wònye mi le. process wònye me sia ame me to ge, me, me, menye ame ɖeka ƒe nye o. Me sia ame e, eku zɔzɔ ge, eku zɔzɔ ge, eku zɔzɔ ge ŋuu eƒe enu yi hegbɔe, hegbɔe bla enyi vɔ ne hafi naɖo Mawu gbɔ. Hm, Indiawo be ekuku ga zɔ ŋu kekekeke 840 times. Eh, hafi Beatrice, mi ʋu fo, mi, mi nam eh, miaƒe eh, fo, mi, mi na miaʋu ekaƒomɔ ne miaƒe nukpɔla. Medi be nɔ wobia biabia because enya teƒe yi nya le fia, eh, eme ele nui wɔm nam.
Numa tae mete ŋu mete ŋu ale because be wo ŋutɔ wò nuwɔna ye wɔ ɖeka ɖi. Mhm. Mete ŋu ame bubu aɖeke ƒe nuwɔna kpɔ ga kplɔ ɖo. Mama nye ne wò nea. Beatrice mina mi míaƒe kaƒodzesi ale be míaʋu ne míaƒe nukpɔlawo ne woage ɖe eme.

So alea nè, alea nèle hafi ya, wò ŋutɔe wò ɖokuiwò nenema. Ok. Wò se to vovo le ame sia ame tɔ. Ɔ, be míaƒe nɔ, míaƒe kaƒodzesiwo ma le míaƒe nukpɔmɔ dzi ke nenye be nèdi be yeado ka kple mí fifi la ya, nàte ŋu aƒo ka ne mí ale be biabia ɖe sia ɖe yi ke ele asiwòa, nàbiae míaƒe Papa yi ke nye Míeɖawɔ ka gbo ku ɖe enuyiwo ŋuti eh, dzro mi le wobebia nenye hello mele ku wo ŋkɔ kple teƒe ne mi yɔn tsoe Ah, kɔ mi te te wò le yɔn tso klikɔ. mi le to dzi Ah, mele ku wo dzro ma bia be ɖi. Gake nɔ nya ɖe sem be ame yi ke va trɔ va ma ɖe ku. Hafi wova didi wogblɔa be avɔ matso. Vovototo kae le eme eye Papa gbɔgblɔm be mía asrɔ̃ fia? Ok, eme kɔ, eme kɔ. Papa, wo biabia nye be, ebe zi geɖea, ne nye be mía le ƒome alo ma ɖe wo dzi vi ɖe ƒome ma ko, te gblɔ be tɔgba aɖe yi ke ku va yia ye ma be ye va dzɔ. Eya koe ma e,
eyi wo kua, ƒome wo mi mí zɔna ɖo. Ehh, numa te Ne ame ku ɖe mía ŋlɔwo míeku ɖe gbea, edze be woakɔ mía yi aƒee. Elabe ƒomemewo míezɔzɔ ɖa tuiʋuu nava ɖo level aɖe hafi nàdo go ƒomea me ayi afi bubu. So ne amea kua, ame siwo dze si hafi wòkua, ame aɖewo ƒe etɔ̃ ko wogatrɔ gbɔ. Wo, wokpɔnɛ gblɔa be, O, ame sia ye gatrɔ zɔ. So Nenema wòle ema be, ƒome ya me ne èsua, ƒome ma me to gena la ʋuu ava ɖe afia ɖe afi ado go ƒomea me.
Aƒetɔ yawo ŋkɔ meva ya o, but ebiam proud of the man. Ebe mabia wò be ɖe èʋe dukɔ ƒe golɔgoe ka mee nètso? Metsɔ ŋlɔgã kple alakple. Fofonye tsɔ alakple, danye tsɔ ŋlɔgã. Oh, okay. eh, wo hã na to ŋu a, a ƒo ka ne mi to mía ƒe kaƒomɔ ke le mía ƒe nukpɔmɔ dzi. Beatrice, mi kɔ kaƒomɔ ne ma yɔe la be ame aɖe yi ke mele enu ye wòate ŋu a kpɔe. Um, Jacob awu dzi ebe nyateƒe wònye be nenye be ame aɖe ku le kpɔɖeŋu me amea ku ɖe ke ta ato ava dzɔ ɖe sogakɔƒea. Ɛ̃, ate ŋu, ate ŋu azɔ ɖe sogakɔƒe ne kadodo aɖe le wò kple ame aɖewo dome le afi ma. Nenye be, Gake, mhm. gake ƒomea, le, le fifia ko, ƒomea wometo gena la ʋuu hafi ava ɖo. ado le ƒo mawo me ayi teƒe bubu.
Tafia be mele bɔbɔe be naku ava edzɔ ɖe du bubu me o. Ao.
Ta dzakadodo tɔxɛ aɖe le wò kple amea dome. Ame aɖe dome ee, le afi ma gake ƒo mawo me ko míetona ŋu hafi va yi dzɔna. Nua ta na míekpɔ be woyi tɔgbawo gbɔ. Woyi tɔgbawo gbɔ. Ŋ, elɔm, elɔm tu dzi tso aŋlɔ ga ebe yedakpe manyagblɔ ɖe wɔna ye tame nu geɖewo srɔm tso wɔna yewo me. E, baby adzo tɔ ame ƒome. Mele ku mie le mɔ dzi wo ŋkɔ kple teƒe yeke nenye yɔm tsoe. Me yɔm tso nyi ƒe ŋkɔ enye sɔfo mɔ ƒe mɔ. Ok, mie le to dzi.
Edie ma gbeɛ papa be.

Eye ame ɖeka zi ɖeka ko zɔzɔ ge. Míaƒe nukalawoa ɖewo ƒe nyawo meɖe ɖeƒe o.
Ke fia be megbɔna alo meku. Zi ɖeka ko nazɔ.
Ne eye ne va eye ne meku fifia. Ne meva mazɔ kɔ zi ɖeka ko mezɔzɔ ge. Nye me zɔzɔ ge afi agadzɔ afi wobe wobe ezɔ afi ko wobe ame ma ke gazɔ afi me dzi la, mele eme nene, mele nenem o. Dafi be enukala aɖewo wɔ woƒe nya o. Woƒe nyawo meɖe o. Yamɛrɛ ko nele mɔ dzi ɛ ɛ ɛ yamɛrɛ ko ŋkɔ. Hello.
Mɛrɛ ko nele miele ŋkɔ se wo ŋkɔ kple teƒe nele. Ah, wo yɔ be John, John, John Kofi tso Kasua.
Fonye John megaɖo to megaɖo to ɖoku o. John ko tu tso kasua. Meɖeku meɖe do le TV gbɔ do le TV gbɔ le to ɖo ɖoku o ena be mi le wo nuƒo sem nyui o. Ɛ meɖeku mi ɖe la na me mia xɔ ame bubu sia to kuku ɖe ɖe me. Hello. Ok, uh, ke mayi ɖe nye nuyiwo uh, eh, nye biabiawo gbɔ. Janet aƒe aƒedo bia papa be ɖee. Ke nenye be ame aɖe dzɔ nye ɖevi, ebe nenye be ame aɖe dzɔ nye ɖevi Nukawoe nye dzesiwo ke míakpɔ be ame amedzɔdzɔ wònye?
O, ame aɖewo dzesi le wo ŋuti hafi wo, nane dzesi aɖe le wo ŋuti hafi woku. Wo, ne wova dzɔ dzesia zena le wo ŋuti. Le kpɔɖeŋu me, Professor Awu nɔ xɔ̃nye vevia ne zɔzɔ le ŋutifafaa me. Dzesi aɖe le ŋgonu nɛ. Dzesi ma Ebe amehawo be yezua aʋa gbedzi wòku le, etubi le ŋgo nɛ. So etubi ma le ŋgo nɛ professor wu nɔ mesiame kpɔna wotsɔ nɔ gbegblɔ be ameha ye zɔ aʋa gbedzi wòku le ko tubia li hafi le ŋgo nɛ hafi wotsi. Um, eya tso uh, Moses, Moses be yele uh, Accra. Ebe nyae ke gblɔm ɖɔkta lea, nyateƒenya tututue gblɔm nèle. Biblia ele eme pɛpɛpɛ vɔa, yevuwoe va trɔ Biblia tagbɔe hekɔ na mí le Ameyibɔnyigba dzi. Ema nye Moses yi ke be yele ege. Nyateƒe tom wòle. Papa, ɣeyiɣi tsi tre ɖe mía ŋuti. Nya kee le asiwò hafi míadzo. O, ɛɛ, ne èkpɔe koa, ɛɛ, agbea ma, nuyi aye le eŋu. fifia xexeame yina nu wu ge. Edze be mía míadze si nuawo nyuie hafi xexeame aɖe ɖo xɔ míaɖo xɔ kple xexeame elabe míegatɔtrɔ ge agbɔ. Nu yawo wonye nufiafiawo wonye bebime nuwoa? Nu yawo ye ƒe kple vodudeame ƒe kple nu yawo me míefia nu yawo le. Gake fifia wobe makɔe na mi katã so egbenɔnɔa.

Do gbe, ok, Daniel do gbe ne na mi hundred cedis. Ame yiwo katã nye me te yɔ ŋkɔ o heku ɖe míaƒe tsiƒuƒu abɔta ne mía. Nye tsɔ kɔ srã ye gbɔ ame le míaƒe ŋkɔ tsɔ ga adze gɔme hafi adze wɔna bliboa gɔme. Dakpɔ manya gblɔ na nenye be ya nye zi gbãtɔ ye míekpɔ ma kɔ srã ɖe sia ɖe wɔna ye va dzi tso e nenye be ga ade ƒo toŋ kple aɖaba ƒoƒo ʋe atɔ. Míenɔ dzi va se ɖe ga adre. Teƒe yae míesrɔ nu tso eƒe duɔ eƒe nyɔnu. Eŋeduɔ, ƒe mumu, Eŋedua li wònɔ tso gɔmedzedzea, míaƒe dzɔdzɔme nya yiwo ke trɔ tagbuia, teƒe yawo míele wo nyɔm ɖo. Papa, ebe nu ka? Milɔ̃ mia nɔeawo, Yesu gblɔ. Esia nanye miaƒe dzesi. Ne tɔgbi ɖeko wogblɔe kpuie be, Lɔ̃ nɔviwò, lɔ̃ havi, nàdo dzidzɔ ne nɔvi, havi, havi nado dzidzɔ nɔ. Dzidzɔkpɔkpɔ ma ye koe nye agbe katã. Migaɖo abi mia nɔewo ŋuti o. akpe na mi. Papa be akpe na mi migada abi mia nɔewo ŋu o. Havi lɔlɔ ye nye nu yike mia me tɔ eɖem Kwame Akosu papa ƒe ŋkɔe nye Doctor Midawo Kagbo Doctor Kumɔ dzi ke Shekinah Herbal Center ye nye dɔwɔƒe yike xe fe ɖe wɔna ya ta.